Sandra, Kelly, wéi al bass du? Ute, Esou al, datt ech mech nach kann erënneren am Lycée, wéi de Kurt Cobain gestuerwen ass. An du? Wat?
Ech si sou al, datt déi schrecklech Moud vun den Zweedausender, déi elo zréckkënnt, ech deemools schonn, wou ech jonk war, unhat an et huet och do schonn net gutt ausgesinn.

Wëllkomm bei enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Haut mat engem Gaascht iwwert deen ech mech wierklech freeën. D'Sandra. Sandra wëlls du dech selwer virstellen oder soll ech dech virstellen? Nee, so du mol puer Wierder, ech ka jo ergänzen. Okay.
Wie sinn ech? Ma also am Fong fir ganz bescheiden ze sinn, d'Sandra ass de Grond firwat et esou e wonnerbare Podcast lauschtert. Du has virun siwe Joer, mengen ech, oder sechs, d'Iddi ënnert anerem fir deen heite Podcast an dann hues de d'Tessy, dat éischt Ann a mech gefrot, ob mer Loscht hunn. Mir haten, an jo, ech géing soen, de Rescht ass. Podcast-Geschicht, oder net? Genau, also ja, d'Idee war schonn am Fong e bësse méi al an dunn huet et e bësse gedauert, bis ech de Wee fonnt hunn, wéi ech dat kéint deichsen, dass et dann och stattfënnt. An jo, ech sinn awer ëmmer gutt doranner, net um Mikro ze sinn. Mee ech hu mech awer eigentlech selwer agelueden heihinner, well ech duecht no engem Joer, also ech schaffe säit engem Joer net méi um Radio, An ech hu mer geduecht, no engem Joer wär et awer elo mol Zäit, fir iwwerhaapt mol an dee Podcast hei eng Kéier luussen ze kommen.
Firwat hues de dech da gemellt, fir mat mer eng Episod opzehuelen? Wat war de Grond? Wéi eng Emotiounen hunn dech heihinner bruecht? Ech weess net, vläicht lauschteren ech selwer vill ze vill Podcasten, wou ech dann ëmmer wéilt matschwätzen, mee ech däerf jo net, dat geet jo net, wann s de lauschters. Jo an ech lauschtere ganz vill Podcasts esou iwwer Mental Health an wou am Fong ganz flott Gespréicher sinn och iwwer jo eigentlech geet méi wäit wéi Sexualitéit mee einfach iwwer iwwer wéi ee Liewensparcours wat do prägend ass fir déi mental Gesondheet an awer natierlech och dat ass jo och gekoppelt mat gudder Sexualitéit. Stëmmt.
Ech hunn an der Lescht e puer Podcasts gelauschtert zu Liewensëmbréch. Dowéinst fannen ech et mega interessant, well ganz vill geet et och an de Studien zu, wéi Liewensphase fonctionnéieren. Am Fong dorëmmer, dass et net dee gradlinnege Wee gëtt, wou s de bah mat spéitstens 20 Joer hues däi Beruff, dee méchs de dann 30 Joer laang, an du probéiers iergendwann eng Kéier en eegent Haus, eng eege Wunneng ze besëtzen, voilà, deng eent bis dräi Kanner ze kréien. An dat sinn esou quasi déi Steps, déi virgeluecht ginn. A wann s de déi erreechs, dann hues de esou quasi dee beschtméigleche Wee gemeet. An
dobäi muss ech soen, ech hunn, ech si bestuet, ech hunn zwee Kanner an en Hond an e Gaart.
Wat schéiwerdeg ass. Ja, d'heescht also de Wee ass schonn awer dorobber erausgelaf.
Ja mee dat ass jo och ok, oder? Also et geet jo guer net drëms ze soen, datt dee Wee net an der Rei ass, mee et geet éischter drëm ze soen, deen Drock, dee quasi gemeet gëtt, an dat ass quasi dat Bescht wat s de kanns maachen, An dass halt elo hautzedaags eist Liewe vill méi fragmentéiert ass am Fong wéi dat, alleng schonn doduerch, dass ee sech berufflech verännert an dass et vill méi esou Brochmomenter gi vu Verännerungen, déi och derbäi komm ass, déi maachen, dass du dech an denger, wéi soll ech soen, perséinlech Entwécklung kléngt esou corporate-slang-mässeg, mä esou wou s du mat dir a mat denge Gefiller stees. sech kënnen iergendwann eng aner Richtung entwéckele souzesoen. Jo, an ech froe mech, wéi vill dat mam Neoliberalismus och ze dinn huet, am Sënn vun, also ech hunn d'Gefill, ech war nach esou déi, ech sinn nach mat duerchgerutscht mat där leschter Generatioun, déi nach iergendwéi de Standard konnten nach esou just oprechterhalen a wou nach eng gewësse Stabilitéit mat nach genuch CDIen an esou weider, ne, also esou eng gewësse nach. Voilà, duerno koum nämlech déi ganz Generatioun 10 Joer laang onbezuelte Stagë maachen an esou weider an nëmmen Drummen, Drummen, Drummen. Voilà, an ech froe mech, inwieweit dat dann esou agedrongen ass och an déi eenzel Persounen schlussendlech, ne? Well mir si jo iergendwou och esou e Produkt vum Kontext, an deem mer grouss ginn, ne? Jo an ech denken och a Bezéiungen an a Sexualitéit gell, also wéi wéi een Bezéiunge gesäit, wat eng gutt Bezéiung ausmécht an dass eng gutt Bezéiung vläicht net ausmécht, dass een bah 30 Joer laang onglécklech niefteneneen hier lieft, mee wann ee soss déi all déi aner Saachen erreecht huet, huet een am Fong gutt an dass ee wéinstens net eleng, bëssen also iwwerspëtzt natierlech formuléiert. Jo, mee wat ech op jidde Fall interessant fannen un deene ganzen esou wéi, wéi si Liewensnarratiounen opgebaut elo mëttlerweil, ass, datt, well et gëtt jo ëmmer gesot Midlife Crisis, ne, mëttleren Alter, Midlife Crisis, mee am Fong ass et eng Whenever Life Crisis, well et esou ass, datt een duerchschnëttlech, esou Studien, dräi bis fënnef Mol a sengem Liewen esou e Moment huet, wou sech einfach vill verännert. An déi Phas dauert meeschtens och esou ëm déi fënnef Joer, wou ee esou en Ëmbroch spiert. A bah, ech spiere elo dësen Ëmbroch éierlech gesot mat ëm déi 30, dass ech et d'Gefill hunn, esou verännere sech vill Beräicher vu mengem Liewen op eng Kéier. Jo, respektiv du muss Decisiounen iergendwéi huelen. Also ech mengen, datt et oft mat esou Phasen ze dinn huet, wou s de viru groussen Deci, also groussen Decisiounen kléngt esou dramatesch, ne, mee mee Decisiounen, déi awer wäerten de Verlaf vun deenen x-ten nächste Joren iergendwéi prägen. A wann ech awer ronderëm mech kucken, gesinn ech awer schonn verschidde Leit, déi an enger Midlife Crisis sinn, esou ëm déi 45, 50. Also dat gëtt et tatsächlech. Mee ech denken, datt et vill domadder ze dinn huet, wéi vill d'Leit an deene Jore virdrun u sech geschafft hunn, am Sënn vu sech selwer oder hir Choixen eben a Fro gestallt hunn an ja sou bëssen eng Introspektioun mhm. gemaach hunn. Ech hunn Gefill, dass vill Leit ja déi sinn dann so an engem Train-Train op eemol gefaangen äh, mat Familien äh, mat Famill opbauen an so weiter an so fort an de ganzen Drock och vubausen, ja. ähm, dat se bëssen deelweis vergiessen, flecht och moll no bannen ze kucken. Mhm. An dann kënnt egent van de Moment, wo ja, wo en dann wo en sech einfach bewosst gëtt, Ah jo, dat wat elo nach kënnt ass wahrscheinlech méi kuerz wéi dat wat scho war. Mhm. An dann gëtt ganz ja. vill a Fro gestallt. Äh, ja.
Wat eng krass Realisatioun fannen so déi also den d'Alteren an äh, sech do mat der auser nee setzen oder offläit och net, dat en irgend van eng ka stift. Also dat jo schon eng Liewensaufgab. Ech mengen deen. Ech weess net, also ech beschäftege mech op jidde Fall méi domat a säitdeem ech esou 30 gi sinn. Elo schonn? Jo, jo, jo, jo. An net op eng negativ Aart a Weis, mä datt et iergendwéi, datt ee sech net méi esou invincible spiert. Genau, oh Mamm, jo.
Also dat gëtt, dat gëtt nach méi. Dat ass esou en, dat ass esou e Liewensgefill, wat ech fannen vill Kandheet, Jugend an och meng Zwanzeger geprägt huet vun, wann ech krank sinn, sinn ech innerhalb vun zwou Wochen erëm gesond. Wann ech eppes net packen, mécht näischt, ech fänken eng Kéier vu vir un, ech maachen eppes aneschters. An natierlech huet dat vill och mat wéi vill Suen hues de, wéi ënnerstëtzen ass däin Ëmfeld, wéi ënnerstëtzend ass deng Famill an esou. Also ech menge bei mir huet et op jidde Fall och domat ze dinn, datt ech ëmmer léift Netzwierk ronderëm mech hat, wat mech opgefaangen huet, esou datt. dass dat och bis a meng Zwanzeger nach gehalen huet. Mä jo, iergendwann eng Kéier gëtt ee sech bewosst, Ech sinn net ëmmer sibel. Ech ka chronesch krank ginn, ech ka mol eng Kéier meng Mieten net bezuelen, ech muss mech verschiddene Saache stellen, wéi zum Beispill, dass halt elo, keng Ahnung, roughly en Drëttel vu mengem Liewen gelieft ass. Keng Ahnung, esou Saachen. Jo, mee ech menge wann s de bereet bass, och wat ech esou gesinn hunn, och Verantwortung fir dech an dein Handelen ze iwwerhuelen, dann normalerweis geet dat dann relativ gutt.
Ja an ech mengen an dat erscheitert vläicht heiansdo. Ech gesi vill Leit dorunner scheiteren.
Jo, mee wa mer elo iwwer mëttleren Alter schwätzen, wat ass dann e mëttleren Alter? Wou fänkt en un? Hu, also ech mengen dat war schon net esou schlecht wou's de sees esou jo, wou's de op eemol der bewosst gëss esou hm ech jo ech sinn net invincible, ech sinn ha vläicht och esou bëssen du kënns esou op de Buedem esou bon d'Méiglechkeete sinn net onendlech ne, esou an der Jugend hues de jo och ëmmer d'Gefill an dat ass jo och heiansdo problematesch well. s de d'Gefill hues, d'Méiglechkeete si sou onendlech, datt s de net méi weess, wou ufänken. Mee iergendwann enke gëtt dat esou, wéi wann dat esou e bësse giff, wann ech pejorativ duerstellen, wéi wann den Horizont giff e bësse méi kleng ginn souzesoen. Respektiv du sees da esou, oh, elo erëm vu vir ufänken, oh, nee. ja, ech mengen, dass, dass dat mat aspillt. An, bon, bei mir perséinlech war et och mam, mam Fait, Kanner ze kréien, ne, wann s de dann op eemol responsabel bass fir, fir aner Leit, fir hir Bedürfnisser, respektiv du gesäis, wéi deng Kanner grouss ginn, wéi, wéi se evoluéieren an esou weider. An du evoluéiers natierlech net méi esou. Respektiv Wann s de da bis ufänks a Memory ze verléiere weess de, dass däi Gehir och net méi dat Fittst ass. Wéi al waars du, wéi s de Kanner kritt hues?
Dat éischt krut ech mat bal 34. Genau.
Also ech mengen. jo geet de mëttleren Alter mat mat 30 un. Ech weess et dass ganz dass dass ganz subjektiv mengen ech dass bei jiddwerengem anescht. Ech muss soen dass ech et genéissen de mëttleren Alter. Jo wat sinn d'Perks vum mëttleren Alter? Erziel mer méi. Du bass manner séier destabiliséiert vun anere Mënschen ronderëm dech.
Jo. Jo, dat fillen ech och elo schonn. Dat ass praktesch. Eng gewëss Rou. Genau.
An eng gewëssen No-more-fucks-to-be-given.
Als Persoun, déi op de mëttleren Alter zougeet, géing ech jo scho behaapten, datt de mëttleren Alter, d'Prä-, de pre-mëttleren Alter sou mat 30 ufänkt. An ech géing soe mat 40 ass ee spéitstens an der Mëtt, oder? Jo, jo, jo, jo, ok.
Mä jo, ech fannen et och interessant, doduerch datt halt d'Leit méi al ginn déi lescht 100 Joer, verschiebt sech dat natierlech och. An kann een natierlech drëttelen a soen, ok, null bis 30, 30 bis 60, 60 bis 90. Mä ech hu schonn d'Gefill, dass et méi Ofstufunge gëtt tëschent 30 a 70 nach eng Kéier, well also wann ech elo gesi meng Elteren, déi gi elo 70 an déi sinn nach zimlech fit esou an ech hunn d'Gefill, dass wou meng Grousseltere 70 war, dat dat ware schonn al Leit. So, also ech hunn och d'Gefill, et huet vill mat der Mentalitéit iergendwéi ze dinn. Jo, respektiv du bass jo manner wäit am Alter vun dengen Eltere wéi vun denge Grousselteren. Dat huet vläicht och domat ze dinn, dass de et méi verstees, wou se stinn
a wéi eng a wat si duerch, also.
Jo, vläicht. Vläicht. Wat verännert sech dann am mëttleren Alter? Ech hunn do esou e bëssen un esou Kierperbiller vläicht och nach eng Kéier méi explizitt geduecht. Genau, jo. Well mer dat am Ufank schonn esou ugeteasert haten. Wéi huet sech däin Kierperbild verännert, wéi s du dech selwer wouerhëls, mee vläicht och wéi aner Leit dech wouerhuelen? Ma jo, do muss ech vläicht och erëm e bëssen aushuelen. Also voilà, Nineties, 90, 60, 90, mat mengem Broschtomfang konnt ech ni 90 erreechen. Also fir déi Leit, déi mech net kennen, also et hu vill Leit vill méi Brëschtëmfang wéi ech, fir et emol esou ze soen. Jo, dat heescht, ech hat och do eng ganz Phas, wierklech e ganz verzerrtent Kierperbild. Ech hat och mat Iesstéierungen ze kämpfen, esou wéi ganz vill Leit, virun allem Meedecher an deem zu där Zäit. Voilà, an dunn, wéi ech dunn do lues a lues draus erausgekraxelt sinn, huet sech am Fong och mat deem, mat, jo, mat deeër Liewensphas vun an der WG liewen, mat esou. bëssen Hippie Leit, deenen ganz vill Saachen deemools och schonn egal waren, wéi Kierperbehuerung, wéi allgemeng Kierperlechkeeten. An dat huet mir immens gutt gedoen, well ech dunn och mech do mat verschiddene Saachen eeben ausernanergesat hunn, mat mer selwer, mä awer och par rapport eeben zu deenen aneren. An voilà, ech hunn ugefaangen zum Beispill mech net méi ze schminken oder ganz ganz selten ze schminken, wat fir déi Zäit och relativ onüblech war. Dat hunn ech d'ailleurs bäibehalen. Also dat ass souguer ëmmer manner ginn. Also ja, bei mir och.
Jo, an dann, an dann déi ganz Geschichte mat, wéi huelen aner Leit dech wouer? Ech hat ëmmer d'Chance, dass ech relativ, also ech hunn seit relativ laanger Zäit kuerz Hoer. Dat heescht, ech ginn seit relativ laanger Zäit och mat Rou gelooss an der Strooss. Sou Catcalling, jo, ass et ginn, wéi ech nach méi jonk war. Elo mëttlerweil wierklech scho laang guer net méi. Ech mengen, ech ginn als relativ queer gelies. Wat eigentlech ganz gutt ass, well ech gi wierklech mat Rou gelooss. An doduercher, datt ech, also ech hunn och seit, oh Mann, ech weess net, ob ech iwwerhaapt nach kéint an d'Halleke goen. Ech weess net, wéi et bei dir ass, mee also.
Heiansdo iwwerkënnt et mech. Jo, nach iwwerkënnt et dech. Ech mengen, ech muss nach ee puer am Schaf hunn. Jo, ech hunn ee puer, déi si knallrout, Gummisstiwwele mat Talon. An heiansdo ginn ech da mat menger Bezéiungspersoun op en Date. An no zwou Stonnen hunn ech Féisswéi, mee et ass awer derwäert, jo. Jo, nee, mee et ass éischter, ech gesinn et éischter als eng Form vun Drag vläicht och, also Spille vun deenen. Du fil, also ech fil, genau, ech fil mech da verkleet. Jo, same, same. Mee heiansdo huet ee Loscht sech esou am Alldag ze verkleeden. Also déi lescht Kéier wou ech mech verkleet hunn, war fir meng Hochzäit tatsächlech, wou ech awer do och keng talleke Schong ugedoen hunn, well ech hunn d'Leit schäisse gedon, pardon fir den Ausdrock, ech hunn mech an Turnschlappen bestuet an ech hunn all déi aner Leit gedon op der Hochzäit Turnschlappen undun. Ech hat nach ni esou vill Diskussiounen iwwert d'Definitioun vun, wat ass eng Turnschlapp? Et ass erstaunlech, et gi Leit, déi haassen Turnschlappen, hunn ech festgestallt, un Ass dat e lëtzebuergesche Phänomen, oder? Keng Ahnung, mee a mengem Ëmfeld, anscheinend hunn ech, an dat war mir ni opgefall, well ech de Leit net onbedéngt op d'Schong kucken, mee tatsächlech hunn ech Leit a mengem, also Frëndinnen, déi haassen Turnschlappen. Dat heescht, ech hunn wierklech deenen, déi hu mir da Biller geschéckt vu Schong a mech gefrot, sinn dat do Turnschlappen? Ech hunn et immens witzeg fonnt, well ech eebe grad gesot hunn, voilà, dir, Dir ditt mech emmer schäissen mat ären chic oh du muss chic ugedo sinn an Tallek also dat ass natierlech ni explizit klar drop geschriwwen mee du gees jo normalerweis net an Turnschlappen op eng Hochzäit nee
voilà nee do hunn ech de Spiiss einfach ech hunn de Spiiss ëmgedréint an ech hu mech ameséiert jo mee ech war awer erstaunt iwwert d'Reaktiounen voilà also ech hu mech eben an mengen allez, tëscht 20 an 30 wierklech vu vill vun deene Saachen einfach emanzipéiert. A säitdeem, voilà, jo, säitdeem hunn ech relativ meng Rou an hunn ech och meng Rou par rapport zu mer selwer. Bon, du koum natierlech déi ganz Zäit vu Schwangerschaften, dat ass natierlech och nach eng aner Gesch-, also do kriss de erëm en anere Bezuch natierlech zu dengem Kierper. Wéi?
Wéi huet sech dat verännert an der Zäit? An ass dat gebliwwen dono? Bah, einfach de Fait, dass du e Mënsch an der wiisst.
Dat ass wierklech sou absolut crazy am Fong. An, an effektiv, du, du, wéi soll ech soen, de Kierper ass dann net méi just fir dech do. Also du léins quasi engem anere Mënsch däi Kierper. Jo, ass et esou, oder? Jo, et ass wéi an enger Alien-Geschicht. Dass ee, genau, dass bei, am Fong, wann ee sech dat esou iwwerleet, ass et, do wunnt einfach een an der, an däi Kierper gehéiert dann dee Moment net méi just dir. An uiuiui, wat do och vun Injonctiounen komme vun där iwwermedikaliséierter Säit vun, jo, also de Fötus ass wierklech de Leit net egal. Mhm. Am Sënn vun, du däerfs hei net, du däerfs do net, a pass hei op, a pass do op. Et huet jiddwereen eng Meenung an et huet jiddwereen, voilà. An do, also dass, wann s de dat duerchstees an, an, an, wéi soll ech soen, do och eng gewësse Duerchsetzungskraaft op, un den Dag lees, stäerkt dat dech am Fong och. also ech hun do och ganz vill äh, ja einfach de Leit gesot bah, geht, geht dich näischt un oder ne also du, Ja. du, du, du kriegst so eng gewissen äh, assertive Dengen so ähm, hallo mäi Kierper Mhm. ja an an de Fett dass den einfach ähm, sech ultra deforméiert also ne du k- deng, deng Gewebe gëtt ja alles ausernee gezunn an so weider an äh, Also bei mir war et relativ krass, ech hunn bei all Schwangerschaft 30 Kilo bäigeholl. Dat ass e Stéck, jo. Bon, et war studentesch, war, also et war ganz, ganz vill Waasser. Ech hunn och no all Schwangerschaft relativ séier déi erëm verluer. Mee trotzdeem, et ass einfach, jo, du erkenns däi Kierper quasi net erëm. Ech hat déi éischt Kéier a mengem Liewe Bréischt op eemol.

Jo.
Ok. Voilà.
Mee am mëttleren Alter sees der dann irgendwann eng Kéier, also ech hat ni Problem, wierklech Problemer mat menge klenge Bréch, dach fréier sou am Lycée, ne, wann een ugefaangen huet, dann déi Push-ups, nee, jo, mat de Frëndinnen déi éischt BHs kafe goen, sou, an ech war dann ëmmer e bësse sou, hm, jo, hm, déi si mir all vill ze grouss. Dat war schonn e bësse frustréierend an och duerno, Ech kann, also et sinn einfach verschidde Kleeder, déi gi mir, also dat gesäit net gutt aus. Well se net geschnidde si quasi.
Well se, jo, well, well do einfach, do mierks du, et ass wéi wann eppes géif feelen. Mee ech, ech sinn am Fong relativ schnell, hunn ech mech mat deenen ugefrënnt, mat, mat der Situatioun einfach offonnt, respektiv och d'Virdeeler gesinn. Also ech hunn ni Problemer gehat beim Sport, ech hunn ni Problemer gehat, äh, mat äh, um Bauch schlofen, ech hunn ni, äh, voilà, an äh, am Alter sees der dann, huh, no saggy boobs. Stimmt.
Voilà.
Ähm, ja, dat heescht deng Brëscht hunn sech am Fong am Alter net esou vill verännert, mä Nee. nee. duerch Schwangerschaften. Ah ja.
Ja, ja, ja, voilà, an Mee ech muss soen, also ech hunn dunn iergendwann eng Kéier tëscht deenen zwou Schwangerschaften den, well ech vill Réckproblemer hat, also iergendwéi hormo-, also war dat hormonell bedéngt, hunn ech mer du soe gelooss, ech hätt esou Sciatique, dat heescht den Nerv, also esou. Esou ageklemmt.
net richteg ageklemmt, mee et ass esou wéi wann deen, also et ass esou wéi wann däin Been géif entschlofen an et ass en Nerv eben am, am Réck wat. Ah jo, well de Bauch quasi dat dann. Mee anscheinend ass et mol net wéinst dem Bauch, well dat, dat war relativ ëmmer am Ufank, mee hormonell. Also do, do léiert een op eng Kéier Saachen. Iwwer den eegene Kierper, wat cool ass och, oder? Iwwer den eegene Kierper, jo.
Jo. Och, also Blosenentzündungen, och, passt. Ah jo. Och hormonell bedéngt, bref. An dunn hunn ech ugefaangen tëscht de Schwangerschaften, well ech déi Problemer hat, eebe Yoga ze maachen. An ech muss soen, dat huet och extrem, extrem gehollef. Bon, éischtens emol fir, fir, fir dee Wéi do, a säitdeem hunn ech effektiv och keng Problemer méi. Mee awer och fir eng gewësse, wéi soll ech soen, sech erëm déi Connectioun, well duerch d'Schwangerschaften, ech hat wierklech d'Gefill, esou mäi Kapp, a mäi Kierper sinn net méi matenee connectéiert. Do ass iergendwéi esou eppes ofgeschnidde ginn duerch de Fait, datt eben dee Kierper do sou laang besat war, wollt ech soen, squattéiert. Ech hunn de Squatter erausgeheit. Ähm, ja, also et war wirklich wie wann eng wie wann sou Disconnect yeah. gewicht wär an dat huet effektiv also de Yoga huet mir dunn gehollef fir die Connectioun rem hierzestellen a fir och rem bei mer selber ze sinn mm -hmm. quasi an an dat hunn ech och beibehalen dat ech regelméisseg äh, Yoga man mit dat ass onnei ganz aner Thema äh, yeah.
doriwer ähm, ja wie och äh, den Bereich ähm, squattéiert gëtt vu verschiddenen, engersäits déi ganz New Age Leit, oder genau, mat deene sinn ech och vill ugeeckt, wat eeben Schwangerschaft a wat dat heescht Mamm ze sinn. Ah jo, an déi ganz Weiblechkeetsbiller, an déi ganz, jo, jo, jo, déi bei der Menstruatioun ufänken an da bei der Schwangerschaft, Kelly, do, hire klenge Peak.
An do hunn ech iergendwann eng Kéier gemierkt, Also Feminismus jo, Queerfeminismus nach vill méi, obwuel ech selwer am Fong cis-hetero sinn, mee also dat ass e No-Brainer fir mech sou, also. T'entspaant e bëssen.
Extrem.
Well ech mech a ganz ville Saachen och als cis-hetero Fra net erëmerkennen. Jo. Jo, an entre autres eben sou déi. déi éiweg Weiblechkeet an dee Pachamama, mäin Uterus an esou weider. An déi ganz wäiss Fraen, déi do iergendwelch Ritualer maachen, jo. Jo, en plus déi ganz Appropriation culturelle an esou weider. Also dat ass schonn relativ dramatesch. Bon, äh, dass, dass dat een extrem an dat anert extrem ass natierlech esou deen, deen absoluten neoliberalen äh, sief déi bescht Versioun vun der selwer an Ja. äh, Du kanns direkt no der Schwangerschaft erëm schaffe goen. genau an äh, ma Yoga fir de Gewiicht ze verléieren Ja. a fir erëm äh, Go back to your old shape and old you. Genau. Denken, ja, ja, voll. Also béides fannen ech fuerchtbar. Ja, an verstehe äh, ich. dat heescht ech, ech sinn och do falen ech erëm e bëssen aus der Rei. Mee j'assuméieren dat an ech diskutéieren och ganz gären iwwer esou Saachen an ecken och gären un. Jo, mee dat, ech, ech, esou wéi ech mäi Fra sinn, reclaimen. Ech soen och ëmmer, ech menge wann ech fréier dee Vocabulaire, dee queere Vocabulaire gehat hätt, hätt ech mech wahrscheinlech als non-binär definéiert a menger Jugend. Mee ass et da schonn ze spéit? Ja. Nee, ech mengen ech reclaimen d'Frae sinn awer léiwer. Yeah. Ech halen, I'm holding down the fort.
Du bleiws nach, et brennt schonn e bëssen.
nee, nee, ech reclaimen, äh, cool. reclaime gären äh, d'Fra sinn an ähm, ja. Ja.
Ech mengen d'Leit fielen sech op d'Face getrëppelt oder ugeeckt sou ze soen, well se sech dann an hirem eegenen Choix am Liewen quasi sou bësse kritiséiert fillen. Mhm. An ech mengen, wat fir mech wichteg war an aus enger feministescher, queerfeministescher Siicht ass einfach, dat wat mer um Ufank geschwat hunn, deen Drock erauszehuelen ze mussen. Et ass ok, wann een Normvirstellungen entsprécht, am beschte reflektéiert ee se e bëssen, mä jo, datt een net d'Gefill huet, ech muss an op Drock a sech selwer och esou vill Drock mécht. Also Perfektionismus ass net fir näischt eppes, wat vill Leit vu sech kennen, also et ënnerwërft ee sech jo och quasi selwer. deene Saachen. An
oft, wann s de als Fra sozialiséiert bass, ass dat besonnesch schlëmm. Also ech kennen dat bei mir och, deen absoluten Drang zum Perfektionismus an zum, also Mëttelmooss geet net, Mëttelmooss ass keng Optioun. An sech dovunner ze léisen, ass laang an am beschten, also ech war och reegelméisseg bei Psyen. Mee ech denken, mee dass absolut der Wert fir fir ah, ja. fir die Aarbecht ze machen mega an an fir einfach do vun der Last kommen an dann äh, an sech wirklich eben wie du sees sein seng ege Schwaen ze machen, die och wirklich seng ege Schwae sinn a wann dat eben an der an Normfirstellung passt, dann ass dat ganz gut esou ja. ähm, a wann awer net ass et genauso gut. Ja Therapie äh, Sonema Therapy is Magic. Ech mierken, ech hunn déi ganz, wéi soll ech soen, Generatioune vu Fraen, déi ongutt géigeniwwer vunenee waren a menger Famill, also meng Urgroussschwéierbom mat menger Bom, meng Bom mat menger Mamm. Weess de, ech spieren dat a mir. An fir do eng Kéier ze soen, nee, Stopp, am Fong wëll ech dat net, wat maan ech mat deem ganze Ballast, deen am Fong guer net zu mir gehéiert? Ähm, dat ass schonn extrem entlaaschtend, wann ee sech Therapie kann leeschten, also souwuel vun der Zäit wéi och vun de Suen hier, woubäi se jo elo mëttlerweil iwwerholl gëtt. Ja. Mä ähm, Nee, kloer, dass dass Also, och e Privileg. Therapie, Ja. bescht Entscheedung vu mengem Liewen. An ech denken, dass Perfektionismus natierlech vill och domadder ze dinn huet, also ähm, je méi Diskriminéierungsformen s de op dir selwer hues, desto méi muss de perfekt sinn, fir duerch ze kommen sou. Jo kloer, et ass wéi wann s de misst duebel, dräifach, véier, an a wann s de natierlech dann Saache cumuléiers wéi dann och nach net wäiss sinn oder wéi och ëmmer dann dann multiplizéiert dat sech natierlech jo. Jo sou mir hu jo ëmmer den Joke am Sex Podcast, datt mer ni iwwer Sex schwätzen ausser déi lescht 10 Minutten an ech ka jo awer déi heiten Episod net Sex am mëttleren Alter nennen Sandra ouni iwwer Sex ze schwätzen. Du wéinst? Nee, da musse mer als erscht iwwer Menopause schwätzen, mee dat ass nach en anert Thema. Ech sinn elo offiziell an der Perimenopause. Ja. Ja, an wéi geet et? Ma ech hunn et gemierkt, well ech nuets waakeg gi sinn, also nee, mäi Schlof ass souwisou zerstéiert säit ech Kanner hunn, also déi déi, ja, déi déi hire Schlof erëmfannen, häerzleche Gléckwonsch, bei mir ass, war dat leider net wierklech de Fall, mee et war awer schonn besser an ech hunn et awer elo gemierkt, well ech nuets waakreg gi sinn. Do hunn ech geduecht, Hm, do ass, do ass eng Lusch, do ass iergendeppes um Kommen. An hunn ech geduecht, Ah, ah 43 ass awer e bësse fréi esou. Obwuel dat jo och eigentlech Quatsch ass, well et ass ganz individuell. Jo, iergendwann eng Kéier ab Mëtt 30 bis Mëtt 50 geet et un. Déi meescht leie bei esou 40 bis 45. Genau. Ah, dat heescht ech, ah, du bass relativ jo, Premenopos, Premenopos ass däi Programm am Fong elo, jo. Jo, maja.
Maja, an dunn, dunn hunn ech och gemierkt, ah ok, meng Reegel kënnt net méi esou reegelméisseg an esou weider an. Bon, du sinn ech äh, ganz klassesch bei den Doktor gaangen an hunn deem dat dann beschriwwen an hunn Nummer ähm, äh, Bluttest also en, sinn dann eng eng Analyse Bluttanalys gemacht. Mhm. An ja, war das ganz klo. Ja. ja. Nee, äh, wat geet erof Progesteron?
Östrogen. Östrogen geet erof, ja.
Jo, dat eenzeg, also ech huele elo sou pflanzlech Geschir, sou, well eben de Risk ass duerch den Östrogenmangel, datt deng Schanke brécheg ginn. Jo, genau. Fir de Rescht geet et mer gutt an et ass natierlech, et ass effektiv e bësse komesch, well et ass schonn e klengen Deuil ze maachen, komescherweis. Also ech hat net geduecht, datt. jo, dass déi Fruchtbarkeet mer esou wichteg ass eigentlech, ne, mee dass awer schonn, mee ech mengen, et huet méi domadder ze dinn, effektiv, wéi s du virdru soss, esou, dass dee leschte Liewensabschnëtt, deen do ugeet, ne, esou, esou, jo, et ass fäerdeg mat der, also dass ech wëll, ech wëll keng Kanner méi, jo, also et geet net drëms, dass ech nach e Kand wéilt, mee. dass méi esou déi Konfrontatioun, déi Konfronta, da, dass esou eng ganz tangibel Konfrontatioun mam, mam Alter, esou, ah, esou, elo geet offiziell déi quasi lescht Phas, eben esou wäert et bleiwe bis. Jo, anerersäits, wann s de 90 gëss, bass de réischt an der Haischen, weißt de? Nee, ech weess, ech weess, mee dass, dass ass am Fong ganz, dass ass ganz symbolesch. Jo, mä ech verstinn et, jo. Jo, an ech hat eben ëmmer Chance, ass dass elo bei mir net e riese Relief, well ech hat d'Chance dass ech ni mega Regelschmerzen hat an also ech war relativ wéineg geplot, jo. Ok, dat heescht du bass net esou Woohoo, endlech. Nee, et ass éischter, also an där Hinsicht ass et éischter neutral. Ok, also.
Ok, bah ech hoffen dass deng Hëtze net ze krass ginn. Ech kommen aus enger wéi soll ech soen, Chronik vu Leit an der Menopause, déi extrem Hëtzen hunn. Also meng Mamm, meng Bom, meng Gueddel, meng alleguer. Dat heescht, ech si schonn esou ënnerlech schonn esou, Ooh, hoffentlech net, mee warscheinlech schonn. Meng Gueddel huet ëmmer esou hire klengen. Ventilator, a meng Urgroussbom erwähnt ëmmer d'Erzielungen, datt si ëmmer esou an hire Brëscht an tëschent hire Brëscht hir Nueschnappecher hänken hat, fir de Schweess opzefänken. Bon, dat brauch ech net. Voilà, dat heescht, ja, I brace myself. Ja, mee do ka, also bei mir ass et elo effektiv fortgaangen. Also ech hunn elo säit e puer Wochen, jo jo jo, jo, also et si keng Hormoner déi ech huelen, et si wierklech planzlech Saachen. An dat, dat huet sech awer scheinbar iergendwéi awer relativ gutt gereegelt. Ah, dat huet zwar bei mengen Elders, Virfaren, net onbedéngt gehollef, déi planzlech Saachen, mee dat gëtt mer Hoffnung. Well also et gi jo elo vill Grënn, firwat sech seng Sexualitéit verännert huet, oder? Also mir hu elo vill esou e bëssen noerzielt vu Hippie-WG, Verännerung vu Kierperlechkeet, Behuewung zum Beispill a sou weider hin zu, war vläicht bestueden, hin zu Schwangerschaft, hin zu Kanner kréien. Vläicht kanns de e bëssen dovun erzielen. Jo, ech weess net, ech weess net wéi a wou ech soll ufänken. Also ech muss soen, elo, den, de Virdeel ass, ech kenne mäi Kierper vill besser wéi, wéi mat 20. An erëm muss ech soen, ech sinn an den Nonzeger. Teenie gewiescht, also ech hunn an den Nonzeger Sexualitéit kenne geléiert mat Hëllef vun der Bravo an dem Dokter Sommer an dat war déi Zäit, also do huet een nach net ganz vill iwwert d'Klitoris geschwat, do war dann ëmmer esou dee faméise G-Punkt, d'Legend vum G-Punkt, dat war esou wéi fein de Holy Grail. Dat heescht huet een einfach de Kierper net kannt. An do hat een eben, mee ech meng, dat dat huet warscheinlech net esou vill evoluéiert. Do kanns du mir warscheinlech mat denger Ausbildung e bësse méi dozou soen. Mee et hat een eben déi, déi, déi üblech Rollebiller vu Fra a Mann beim Sex a vun wat Sex ass, Sex ass Penetratioun an dat anert ass e Virspill, dat anert, an esou weider, ne. Also dee ganzen, dee ganzen Discours an dat. Dat hunn ech laang net a Fro gestallt. Ja. Also, ne, an dann so, an, an mäi Sexdrive war ni extrem héich. Wahrscheinlech géif een dat haut demisexual nennen. Ähm, Wéi ech déi Episod gelauscht hunn. Nee, wie, äh, dach, dach, ja. Ja. Ähm, nee, mee ech hunn dat scho virdru kannt, dat, äh, dee Begrëff. Ähm, well effektiv esou, äh, einfach casual Sex huet mech ni esou. interesséiert. Also ech hunn iergendwann enker gemierkt, esou, dach dat wat, wat ech flott fannen, ass déi ganz Seduktioun, Flirten an esou weider. Mä wann et dann bis konkret gëtt, oft ass et net flott, well déi Persoun dech einfach guer net kennt. Voilà, du kenns dech net an hat, et kënnt emol, oft ass dann nach iergendwéi Alkohol am Spill oder wéi och gewiescht oder. Tollpatscheg an iergendwéi midd oder. Genau an, an Bon, wann een da Chance hat, war et dann awer iergendwéi gutt. Mee et war iergendwéi awer méi sou deen Dénge vun Ego, schmeichle, genau. An iergendwann, also ass mer natierlech virkomm, mee hunn ech relativ séier gemierkt, sou, dat interesséiert mech eigentlech net. Also ech muss eng Connectioun mat där Persoun hunn, fir fir datt et fir mech schéin ass. Voilà, an dann, bah, et ass kloer, ech, also ech sinn ëmmer, ech sinn relativ oft a méi laange Bezéiunge gewiescht, dat heescht, wou een dann natierlech déi zwee éischt Joer ganz vill Sex huet an wou, wou dann no zwee Joer, mee dat ass och normal, ne, also wou dat dann e bësse méi an d'Routine fält, respektiv muss een. äh, sech e bëssen also do muss ee richteg connected sinn, fir dann äh, dat ganz falsch mo Ja, an sech a Fro méi ze stellen an sech méi ginn an so weider an so wëllen. fort. Genau. Das wäre doch eng Genau. Entscheidung, ja. Also mee dat sinn alles normal Evolutiounen. Mee effektiv am Alter fänkt een un säi Kierper einfach besser ze kennen an ze wëssen, wat ee gären huet, wat ee net gären huet. Äh, voilà an, an komescherweis hunn ech du hunn ech mam Alter och méi Loscht Saachen auszeprobéieren, witzegerweis. Ah.
Cool. Ja.
Wouhier kënnt dat?
Aus wéi engem Gefill? Ech mengen, et kënnt wierklech doduerjer, datt een, datt een sech einfach besser kennt. Mee natierlech dann e stressegen Job, Kanner, en Hond, deen do steet, dee wëll eraus a sou weider a sou fort, mécht, datt een einfach déi, déi, déi Zäitfënsteren am Liewe ginn einfach och manner an. Voilà, an dann huet ee schonn alles ginn. An dann ass een owes midd.
An dann ass een och dacks owes frou, wann een einfach kann nach genuch Schlof kritt oder einfach säi Buch liest an dann net nach muss nach an eng Relatioun nach ginn.
Kléngt elo e bëssen ofgehäit, mee voilà.
Emotional Energie, déi een, voilà, et gëtt ee schonn extrem vill. Äh, an dat awer op den zwou Säiten, ne? Ja, kloer. An, äh, mee ech mierken awer, wann, also ech mierken den direkte Lien, wann ech manner Stress hunn oder wann ech äh, e Weekend hu wou guer näischt, also wou guer Mhm. näischt um Programm ass, dann hunn ech och méi äh, Plaz am Kapp dann Ja. erëm fir Sexualitéit, Ja, also ja. dat ass kloer. Jo, bah, d'Amelie Nagoski, wat ech jo oft an dësem Podcast zitéieren, Mhm. hat, huet jo dat, wann der dat Buch kaum ech hu mer dat effektiv bestallt well ech ëmmer dovunner schwätzen ma ech hunn et nach net opgemaach et läit do jo ma ech hunn et relativ cool fonnt ech maache jo vill Rubriken och elo driwwer ech hu sou eng Serie vu Rubriken an déi nächst déi elo kënnt ass Sex in Context an do geet et drëm datt am Fong Stress de gréisste Sexkiller ass. Well wéi mer Saache wouhuelen ëmmer vum Kontext ofhängeg ass. A wann deng Bezéiungspersoun bei dech kënnt an déi krubbelt der um Aarm an du bass ultra gestresst an du denks grad iwwer 10.000 aner Saachen no, da fills de dat wéi eng Aggressioun. A wann s de entspaant bass an déi Persoun krubbelt dech, da denks de, oh dat fillt sech gutt un. An da kucks de mol, wou et higeet. Dat heescht, et ass kloer, datt. Stress an ech mengen erwuesse sinn, Kanner hunn, e Kierper hunn, en Haus hunn, en Hond hunn, ass natierlech och alles schéi, mee och stresseg, do eng signifikant Roll spillt. Dofir, also ech hunn esou e bësse Studien nogelies, also Sex am Alter, well Sex am mëttleren Alter fënnt een effektiv net esou vill, mee wann dann ass d'Diskussioun éischter esou, wat passéiert ab 60, 70. Mee do huet een erëm Zäit. Jo, an Sex am Alter hëlt effektiv och erëm zou, well een, d'Kanner sinn aus dem Haus, et huet ee keen Job méi, deen ee stresst an esou weider. Dat heescht, wann een do nach eng Persoun huet, déi och dodrëbber Loscht huet oder eng nei Bezéiung ufänkt, kann een erëm méi Sex hunn, well, an dat ass esou eng Studie vun der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, d'sexuell Aktivitéit Geet net mam Alter, mee mat der Dauer vun der Bezéiung erof. Dat heescht, du hues de wonnerbar, aus denger gelieften Erfahrung gemierkt, Leit, déi am Alter nach eng Kéier eng Bezéiung ufänken, hunn erëm méi Sex, einfach well dee Spark vum Ufank. Da bass de erëm verléift. Absolut.
Dat gëtt der déi emotional a kierperlech Energie, déi s de brauchs. An da wëlls de och permanent mat där Persoun zesumme sinn. Kloer, jo. Lo ass een da frou wann een heiansdo alleng doheem ass. Jo mee et ass also et ass e Mythos datt ee seet oh jo hormonal Ëmstellung, Premenopos, Menopos, well d'Hormoner manner ginn hunn soi-disant Frae manner Bock op Sexualitéit. Neen dat ass Mir sinn, mir hunn net just Sex, ah nein geh mir hunn net just Sex fir Kanner ze kréien, okay?
Mir hunn eng Klitoris Déi ass just do fir Pleséier.
Sou. Wéini hues de d'Klitoris entdeckt? Wéi al waars de? Kanns de dech erënneren? Nee, ech ka, also
ech hunn se fréi entdeckt. Nee, nee, net de Reegen, mä zu, dass, also d'Wuert, dass et iwwerhaapt dat gëtt. Jo, jo, jo. Ech ka mech, nee, ech ka mech net erënneren. Ka sinn, dass mer am Biosunterricht, dass dat schonn erwähnt ginn ass, mee 't ass awer net esou, wéi soll ech soen, war mer net bewosst, dass dat wierklech dat Organ ass, wat just do ass fir Pleséier an iwwerhaapt an wéi dat, also ech, nee ech, ech ka mech net erënneren, dat ass awer schonn eng Zäitchen hier, well ech mech ganz, also well ech mech scho laang ebe mat Feminismus beschäftegen an esou weider. Ech ka mech och erënneren an der Zäit, war Mooncup ass opgetaucht ne déi d'Menstruatiounstasen genau d'Menstruatiounstasen
also Ufank 2000er hunn ech dat schonn kennen gelt do huet nach kee dovun geschwat ne ne ech kennen dat säit 2010 vläicht voilà also ech hunn dat Ufank 2000er ass dat dann opgetaucht well ech eben och an esou Kontexter an esou Kreeser ënnerwee war. Jo a wat mécht een da elo? Wann een am mëttleren Alter ass a Loscht huet Sex ze hunn, an et ass een ze midd. Sandra, wéi méchs du dat? Sees de dat ass egal, oder? Nee, wéi mengs de dat elo? Also wa mäi Partner wëll Sex hunn, oder wann ech midd sinn? Oder wann s du Loscht hues an am Fong sidd der alleguer allen zwee ze midd an dir denkt iech, et wär schéin? Jo, da seet ee sech. Wär schéi, mee da maache mer dat moier de Moien. Ah, mee kuck, moier de Moien. Ja. Okay, dat heescht een Tipp ass quasi moie fréi unzefänken. Ja. Ja. Ja, effektiv, ech hunn och méi oft Sex moies wéi wéi owes.
Bah, dat héiert sech ganz logesch un. Ja. Ja. Also moies Sex hunn ass en Trick. Owes, nee. Ja.
Wou bass du dann op der Shame-Skala? Ech hunn d'Gefill, dass ech esou e klenge Boost krut duerch meng sexualpädagogesch Ausbildung. Ech krut esou Ufank, Mëtt zwanzeg esou e gudde Boost u feministescher sexueller Bildung an ech géing soen, ech wär esou bei eent, zwee vun zéng. Also et gi esou Momenter, do sinn ech esou bei enger eent an da denke ech mir esou, hm, okay. An da ginn et esou ganz wéineg Momenter, wou ech esou op zwee sinn, wou ech mir denken, ah. Dat wosst ech dann net dass ech mech dofir géing schummen. Interessant mä jo ech sinn also ech sinn déi iwwer dat lescht Joer chronesch krank ginn an hunn extrem wéineg Energie a si mega vill midd. An un enger Schummt un där ech grad schaffen ass eben och dat wat mengen ech am Fong eng Erfarung éischter vum mëttleren Alter ass, ze midd fir Sex ze sinn. Emotional a kierperlech ze midd. An do hunn ech déi lescht Méint dru geschafft, mech net ze net ze schummen, datt ech einfach keng Loscht hunn. An ech mer denken, am Fong net. An och net muer de Moien.
Kann an enger Woch. Jo, nee.
Oder kann et engem Mount erëm, da kucke mer enke. Oder Brauchs net Bock einfach plakeg ze kuschelen? Wéi wier et, an dat ass dann zu the peaks of, the peak of excitement an dat ass wonnerbar. Jo, dofir, ech hunn, ech hunn esou d'Gefill, jo, sou da, doduerch datt ech krank gi sinn, sou 10, 15, 20 Joer a verschiddene Beräicher, net an allen, sou e bësse gealtert ze sinn, dat ass ganz interessant. Ja an bësse méi séier wéi eng natierlech Evolutioun. Ja voilà.
Ja mee bon, den anerersäits de Privileeg dovun ass natierlech, wa mäi Immunsystem iergendwann erëm besser funktionéiert, datt ech erëm zréck alteren. Weess de quasi mech verjüngen erëm. Weess de, frou mech necker wann ech 35 sinn, dann zielen ech da wahrscheinlech erëm eppes anescht.
Jo, bei mir geet kee Wee zréck leider. Ja voilà, ech mengen dowéinst, ech claimen nach net de mëttleren Alter. Nee, mir ech muss so ech hun ech hu Chance well ech äh, eigentlech bei gudder Gesondheet sinn. Ja. An äh, Ech denke schon, dass och do also so Ableness quasi eng mm. eng Roll spielt, mm. oder? Mm. Ähm, wéi schnell ee verschidden Erfahrunge gemecht mm. oder wie du es och. Mm.
Wat ass dann de Fazit vun der Episod? Gëtt et een? Bah also mäi Fazit ass, dass ech nach ultra Loscht hat iwwer esou, engersäits Schwangerschaft hat mir scho gesot, mee och esou long term parenting an Bezéiungen, Kierperlechkeet a Sexualitéit ze schwätzen. Wat mengs de mat long term parenting? Bah also esou déi ganz Middegkeet doduerch, dass een zum Beispill Kanner huet, ah jo, an och esou dass Kanner am Haus sinn. Well ech fannen dat ass jo schonn och en Afloss op d'Sexualitéit, wann d'Kanner, wa se kleng sinn, moies soss moies um 6 Auer am Bett kraxelen, well dann ass et näischt mat schnackselen. Nee, dann muss een d'Kanner erzéien, esou wéi mär dat gemaach hunn, dat ass, datt eis Kummer eng No-Go Area ass. Ah wierklech?
Ah scho ganz fréi, jo. Also esou Co-Sleeping, mm. Also si däerfen der natierlech heiansdo och kuschele kommen. Ja, klar, also, klar. So.
Mee, mee si wëssen dat awer, dass Private Space. Ja, a mir si wëssen och, dass äh, äh, moies wa mer äh, wa mer an net op sinn, dann ass et net fir nerven ze kommen, well dann si mer scho schlecht gelaunt. An dat huet näischt mat Sex ze dinn, mee einfach allgemeng. Äh, Nee, komm mir elo net um véierel fir siwe sonndes moies iergendeppes vun iergendeppes erzielen oder, oder a wann der streit, da gitt, jo, gitt eens. A wann der eis aschalt, dann, jo.
Ma deng Kanner si grouss genuch elo fir dat elo sech selwer auszemaachen, wat och cool ass, mengen ech, oder? Jo, nee, mee also dat, ech mengen, datt een, also datt een d'Basis dofir awer, awer ganz, ganz fréi kann, also sollt leeën.
Grenzen. Jo, Grenzen an, an. Also déi verstinn dat och, wann se, wann se kleng sinn. Mir hunn ëmmer Exceptioune gemaach, natierlech wann e Kand krank ass oder esou, da kann och emol bei eis e bësse schlofe kommen esou, mee, mee am Allgemengen, jo, sinn ech elo keng Verfechterin vum Co-Sleeping. Et gi jo Leit, déi Familljebetter hunn, esou weess ech jo, gell, also.
Jo, mee souguer do, also Kanner brauchen esou vill Plaz an engem Bett.

dass mer dat diskutéieren. Aner Persoun mat Kanner déi dat e bëssen anescht gesäit. Dat wier natierlech cool. Da kënne mer bettelen.
Ech ka mir iwwerleeën, mir iwwerleeën.
Jo a soss Fazit, bah ech mengen de mëttleren Alter ass flexibel. Dat ass mäi Fazit wat dat heescht fir ee selwer och an. Ech muss soen
D'Virdeeler a mengem, elo mol aus menger gelieftener Erfahrung, well ech och gutt a Gesondheet sinn, mee d'Virdeeler iwwerweien definitiv och d'Nodeeler, och wann een ufänkt vläicht wäiss Hoer ze hunn oder jo d'Gesiicht altert an et huet een dann op eemol Falen an esou weider. Also d'Virdeeler iwwerweien an. jo probéiert net ären Alter ze verstoppen, well ech fannen dat esou schéin wann een d'Liewen an engem Gesiicht gesäit. Mega jo an du hues jo virdru gesot jo am Alter verännert sech net méi esou vill, dach et verännert sech eppes mee dass jo. Dass manner dra nee dass mat manner Drama jo verbonnen vläicht ass et och dat, also et huet een wann et gutt gaang ass eng gewëssen emotionell Maturitéit jo erreecht, dass net alles. alles méi esou mat Drama oder mat groussen Emotiounen verbonnen ass, wat och heiansdo e bësse schued ass. Mee et ass awer och. Entspaant. Entspaant, jo.
Jo, ech si gespaant, ob Dir entspaant waart, wärend Der déi Episod gelauschtert hutt. Mir freeën eis natierlech ëmmer, wann Der eis eraschreift. Schreift, ob Der wëllt, ob ech iwwerhaapt nach eng Kéier erëmkommen.
Also, ech muss jo soen, ech hu Loscht. Dowéinst bis geschwënn, Sandra. Bis geschwënn.
A bleift nach dru, do kennt nach eng Rubrik. Ciao. Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat huet MDMA mat Koppelen an Koppelstherapie ze dinn? MDMA, och nach Ecstasy oder Molly genannt, ass eng illegal Substanz. Se ze besëtzen oder ze huelen kann rechtlech Schrëtt mat sech bréngen an dës Rubrik soll nëmmen zu Informatiounszwecker genotzt ginn. MDMA ass eng psychoaktiv Substanz, déi een a Pëllen oder Kristallform fënnt an déi en euphoreschen Effekt huet, mécht, dass een méi oppen an empathesch ass, sech mat sech an aneren méi verbonne fillt an Léift verspiert. Well MDMA och een stimuléierenden Effekt huet, traut een sech vläicht Saachen, déi ee soss net géing maachen an et huet ee méi Energie. Aus deene Grënn gëtt et am Moment vill Recherche fir MDMA therapeutesch bei posttraumateschem Stress anzesetzen, eben well ee sech méi verbonnen ass a sech traut den Trauma ze konfrontéieren an ze verschaffen, eppes wat am nichteren Zoustand ze vill Angscht maache géing. Dësen Empathogen wierkt am Gehier andeems e mécht, dass méi Serotonin an Oxytocin am Ëmlaf ass. Et fillt ee sech frou an huet Loscht op Intimitéit an déifgrënneg Verbonnenheet. Et schëtt een och Neuradrenalin aus an dee motivéiert a gëtt Energie, et huet ee manner Angscht. Grad dës Eegeschafte maachen, dass MDMA als potentiellt Hëllefsmëttel an der Koppelstherapie erforscht gëtt. Schonn an den 1970er an achtzeger Joren, éi MDMA illegal war, ass et vill Forschung zu deem Thema ginn. MDMA hëlleft, Koppele besser ze kommunizéieren. méi éierlech schwéier Themen unzegoen, an dëst an deem si sech méi ënnerstëtzt, sécher an oppe spiert. Ecstasy kann sech wéi eng laang waarm Ëmäermung uspieren, an dëst kann hëllefen ze healen an an der Koppel ze wuessen. Oft stamen Konflikter an der Koppel aus Verletzungen aus der Kandheet oder der Vergaangenheet. Sou kann et zum Beispill sinn, dat wann ee sech als Kand vill eleng gefillt huet an een Angscht huet, dass sech dëst widderhëlt, een an Konfliktmomenter déi aner Persoun wechdréckt fir sech ze schützen. MDMA kann engersäits hëllefen méi déif ze goen an dës Mechanismen besser ze verstoen an och seng Besoinen besser auszedrécken an besser an der Koppel ze fonctionnéieren. Doriwwer hinaus kann Ecstasy och déi méi üblech Prozesser an enger Koppelstherapie ënnerstëtzen, wéi erëm zuenee fannen, wann ee sech ausernee gelieft huet oder ee Vertrauensbroch war, wéi sech op nei Liewenssituatiounen wéi eng Gebuert oder eng Pensioun virbereeden. mee eben och fir an der Koppel besser mat der mentaler Gesondheet an de Schwieregkeete vun all Persoun an der Bezéiung eens ze ginn. D'Recherche ass kloer, MDMA hëlleft, besser mat der eegener mentaler Gesondheet ëmzegoen, mee och méi Zefriddenheet an der Koppel ze hunn an besser an der Koppel ze fonctionnéieren. Natierlech geet et net duer, kuerz eemol zu zwee Ecstasy ze huelen. Et ass wichteg, eng klassesch Koppelstherapie unzefänken, ze entscheede wourun ee bereet ass ze schaffen a wat een ännere wéilt. Och d'Virgeschicht vun jidderengem ass wichteg. wéi zum Beispill Traumaen, d'Kandheet an fréier Bezéiungen. Dann muss ee sech am Klore sinn, wat d'Risiken an d'méiglech Virdeeler vun enger Therapie mat MDMA sinn. Nodeems dës gutt virbereet gouf, kann een dës dann an Begleedung mat enger Therapeut, in maachen, déi do dran ausgebilt ass. No der Sëtzung mam MDMA muss dann dës Erfarung integréiert ginn, also et mécht een zesummen an der Therapie Sënn doraus. wat een erlieft an erausfonnt huet an kuckt wéi een dat an d'Koppelsliewen ëmsetze kann. Dëse Prozess kann een och e puer mol widderhuelen. Besonnesch den Oxytocin deen während dem Trip ausgescheet gëtt hëlleft Empathie opzebauen, éierlech ze kommunizéieren, sech ënnerstëtzt ze spieren, keng Angscht ze hunn an oppen ze sinn, ouni ze evitéieren, sech sécher, intim an no um aneren ze spieren an doduerch méi frou an der Bezéiung ze sinn. Et ass wichteg, dass Vertrauen do ass, wann ee sou ee Schrëtt goe wëll. Dofir ass et wichteg, mat enger Therapeutin oder engem Therapeut ze schaffen, déi ethesch an professionell sinn an déi néideg Formatiounen hunn. Op MDMA ass ee méi vulnerabel an et ass wichteg, sech sécher ze spieren an dëst op enger Plaz ze maachen, wou ee sech goe loosse kann an a gudden Hänn ass. Et ass och net garantéiert, dass MDMA Persoune méi no zesumme bréngt. Well d'Substanz mécht, dass een éierlech mat sech an deenen aneren ass, kann et sinn, dass ee rausfënnt, dass een net kompatibel ass oder ze vill verletzt ginn ass, A vläit net méi an der Bezéiung wëll sinn. MDMA ka maachen, datt psychesch oder physesch Gewalt an der Bezéiung sech verstäerkt an et ass wichteg, dëst ze evaluéieren, éi ee sech fir déi Form vu Psychotherapie entscheet. Och ass MDMA ofzeroden, wann een héije Bluttdrock huet, eng aktiv Psychos oder manesch Episoden. MDMA ass sécher keng magesch Wonnerpëll fir Bezéiungen, déi net méi gutt sinn. Mee et kann Koppelen hëllefen, un den Ursaache vum Konflikt ze schaffen an méi gedëlleg an empathesch mateneen ëmzegoen. Dëst kënnt net ouni Risiken an et ass wichteg, dëst an engem séchere Kader mat enger Persoun ze maachen, déi domat Erfarung huet an an der psychedeelescher Therapie ausgebilt ass.